Igo bono omogusii in brief iga aruete Mount Masaba agacha Bungoma akagenda Siaya akagenda Kisumu agacha Nyamasaria akagenda Kano Plains akagenda Awasi akagenda Kericho eywo ere Kabianga agatirimboka Sotik akagenda chindau chionsi Emere Ase agokwa Muloti baganchoka amara Troyango, bagacha Migori, Stiria ase agwo taba mbagogeti chisegi naende abwate floods. Bagacha konyorwa nebitunwa ebinene ime ya Gusii. Ase chinyomba totigereo
abagirango na abagusii. Abagirango na abagusii kabisa. Tigerao igo, tigerao igo. Inki bagotorokera? Tokoigwana ng'a

Bono twaikire iga iga mogosi Mogosi okure. okure.
Iga asotiki. Eh, abanto bono omogusi naende stimi Igo bagere- omogusi asorete korwa.
Eh, eh, iga atirete naende gochia igoro goro chinderu chionsi ime ase tokorokaa, mworotia, akaenda mara ya triangle, agatirimboka migori, akarwa migori akamogochia otueyo, ase atang'ani omogusi iga amenyete gusima, bonchari ase agorokwa otueyo. otweyo.
Abakamara kwebekera chinduo ake iga, Eburi- nabo eburi eburi nero entang'ani. mpaka bono, Eh. eburi entang'ani ekorokwa otweyo bonchari. Lakini ase enchwa bono kobucha, naende ogotegwana koria, mpaka na gosoka naende. Aye, Eya soka, soka. kabere ekanda sa On suri that momo naye. note, a- amono noyo Yeah.
otweyo oye bonchari noo mosokerete mota- mot- mokama gochaka kogenda gochimanga Igo. Oh. eke motararosie enda y'enchogu Igo. iga otweyo eye nere obokano Nero ritina eri. Ndio. Kimogosoka korwo ninwe aba. Chinge. Ah. Oyo bono, oyo nomogusero, oyo nomogusero, oyo nomogirango, oyo nomonyaribari, oyo nomomachoge, chingechi, chigete, oyo nomonya, oyo nomogetutu ore iga. Oroche? Enchogu. Oyo nomobasi ore iga. Igo bono ng'a omonto bieka otari goika rogoro bomanye, Noyo oyo bwo otueyo okorokwa omomonchari. Omonchari. Yes.
Na gokonyora gesaku kere gusii getakuneti bonchari, oyio tari mogusii, buna abatondu.
Abatondu naende Aba muna abatondu biaa. abamasai.
Oh.
Lakini abaruete abaruete korwa osigisi gocha baturumboka ka keumbu naende bakana gochia chimasai. Mbakuneti bonchari. Bakuneti bonchari.
Take it to the Bible. Oh, take it to the bank.
Not the Bible. abatondu batondire gocha Igo- nomonto ba- ekero batendire bakaretwa na Ise ng'aki Hosea. bana are koroku. are korokwa ore seroni Ore Seroni nere otondire gocha, akaegwa omosubati, agachaka egesaku. igo mo- Otondo. mogonte ng'a abagusii na abamansae Ah, ntobwate amo- imagusii ntobwate abanto batari bagusii original buna bono Abange. abasigisa na abakuria abakeira igo barabakuria, abanto bakorokworokwa abasiango barabakuria, lakini bono Abanchani na abagera.
Yes. You know. Mba- mbo- origin bono enchera etwo arenge surrounded iga Ng'o mbare ogokano babwate gaki?
origin yes Eh, Eh, amaya, eh, eh, amaya. Bwate Eh, ah.
Nasire ligo. eh, Abanto mbare aba batari bagusii. Eh.
Igo ritina eri iga mbonchari, nobokano obotang'ani mbonchari boruete, na egetii, Erigereria! Rigereria, nsaria morore. Nsaria morore. Erigereria!
Erigereria, nsaria morore.
Erigereria, minto. Erigereria, nsaria morore. Morore buna ekoyaba erigereria nsari morore, morore buna ekobuuta erigereria nsari morore, erigereria minto erigereria nsari morore, erigereria minto erigereria nsari morore, morore buna ekoyaba erigereria nsari morore, morore buna ekombuma erigereria nsari morore.
Igo, igo Bono korwa omochari oteyo iga notachagete. agwo nochakerete, eh, endagera ene. Aiga bono obonchari anogo tochakerete. Igo.
Tokamanya kogenda ei ebu- eburi enene ekaenda Sasuri mwamo nari Kagani. Korwa Kagani noo abanto bono basogete mono, baria banotimokera nko bakorokwa Nchorwa, Nchorwa Nkangi, bakagenda mpaka ase akorokwa Mabariri. Kangi, Eh, abagira Kangi. ngorogoro.
Naende aria Mabariri ase eng'encho amache aye korwa esasati ime Amabariri, bakoroka ase aria ng'a no Mabariri, bakamenya ororo. Ekero babucha,

Mbabwate abairi ense across korwa bogere mpaka ekerachuoke. Abwo buna bache bakorokwa abatabori bamenyete korwa aria korwa boge korwa ase ng'a korwa ekerachuoki ekerachuoki nase to egekone bikwama amaate aria mpaka bieka ekenagure igoro nyaronge. Ebirachuoki na emete gete ekwamania there is naende nere omogusii are kogitera mogisangi.

Aye igoro omonto montaibore abana aba nebirachuoki, ebirachuoki means biare kogita omo omochie.
That is a philosophy ya omogusii, ng'a otaratwara birachuoki aye tori monto. Onde bono. Bono egento okoruga echoki nomonto ogosokia amabere iga. Egesongo tokoroka ng'a euphobia trucari. Euphobia trucari. Or finger euphobia, finger like. Ekero ekenyera kinkorwa nkwama kere sometimes Obe omonto omonene. Bono omonto oria noro oria okwama iga oaro, ore kwama ase akoru kunya kongo. Bono baroteba ng'a abanto baito korwa ekerachi o kimata goika ekina agwo ase etorogoro o nyaronge. Iga abanto ba koru kwa abatabori ababwatete maate mpaka bakamana kobwata rogoro bamana gokwania ng'a mbuya more. Mbuya mbare. Bono abakare babwatane bono ng'a korwa begotogia ng'a aba aba abare abana nyabana bange Korwa arai, ekera chioke, goika arai. Baise iro igoro aria bagoteba naki? Mbuya more, mbuya o, mbuya are. Mberi goteba na mbuya ore, bagoteba na mbuya are. Eyio bono naye akoboria. Ee. Second person. Yes. Ah!
Mbuya bare. Bono abwo nabwo twakwana, abanto bakorwa kwa Bagirango, abasato Mogirango, abaruete itu eyio, bagacha ase akoruga Nyamoronga. Ekero barure Nyamoronga, bagatirimoka bakania Taro eburi. Mpaka ntobwate nyaya eburi primary aria no bachete bakabera bakamana kobucha baga spread across. Bono mogusi okure.
Aria ntwate atarakwete.
Aba bamaya timabera. Mabera. Igo. Yeah.
Bamete south mogirango the current constituency. Abakorokwa abakorokwa aba machoge baria baruete ase korokwa nyamorongo igoro aria bakagenda ase korokwa ikoba bakarwa ikoba bakagenda nyansara.

Jehobobasa. Igo bono omogusii in brief iga aruete Mount Masaba agacha Bungoma akagenda Siaya akagenda Kisumu agacha Nyamasaria akagenda Kano Plains akagenda Awasi akagenda Kericho eyio ere Kabianga agatirimboka Sotik akagenda chindau chionsi emeere ase agokwa Mulot baganchoka Mara Triangle bagacha Migori still ase agwo tabagogeti chisegi naende abwate plans bagacha konyora bono ebitunu ebinene. ime ya gusii, ase batagete kobera. Naende egento bare korigia, egento bare korigia emanga naende mono mono esamete naende ki? Barigie ase ase ebitunwa naende barigie omosababu ase ogotoka na omoroka. Yebo. Ebi bibere nabio biaye korigia. Lakini gento nkeraa gekondoma, ntagete mbori, rero rioka ase chinyomba totigereo.
Abagirango nabagusii. Abagirango nabagusii kabisa. Tigerao igo, tigerao bogo. Inki bagotorokera. Ase engencho ase chimbebe nokomenya ang'e nabo kere mono. Naende abatwarete gotoroka ase engencho bare ang'e na sigisi, eyere Masae na.

Ekorengaki entambe mogosi tabwati mosigisi, mpaka saka gwacha gokorerana bagaitwa mpaka Lakini manya ebiranya biasakagwa esaosao nabio biretetwe okobua, lakini nabagere inwe bakobatange, mbababwate eseti korwa riero iga. Mh.
Abagere. Ii. aiga ase orochi rwe Ii. esaosao. Na Ii. na abanto abaya. Ii. Bak- Ese- mpaka babwate eseti omogusi korwa ande mosigisi. Yebo. Ngaki eyio. Igo That's korwa kare, 1891. abagusi na abagere egento ekemo, egento ekero ekiya. Mogusie advantage abwate, ngoika RCs bwanchwa, ogenda Maasai bwanchwa, ogenda, lakini bagoetana intwe orogama intwe. Ekero baitete abasigisi, mbore mpababiereti pi, mpaka abagaka naende bakarwa sigisi, bagacha gusii gosaba aba abamura, bagachi Bairane. kobanywomeria, bagachi kobaa abakungu baria batigarete bosa,

torakurera agure ere. Twakorire. Mbuya mono sana. Mbuya mono sana bari mare kogocha egepindi kia rero. Twakorire akangori akabusa aka gusii. Ne show yarire. Ibatwa. Karaera eye korwa side.
nyongo. Engaro.
Itogosaba monyare mokobwati ebipindi ebio tokora iga Kiong'anyo TV. Ntobwate Mokua Times ntobe tokoba updating iga ase enororo. Ekero tomanye ekegusii. Intwe koigwana ng'a.